Исәннәрмесез, саулармысыз? Сәлам сезгә Мәскәүдән. Минем узган атнам Сочида һәм Абхазиядә йөреп узды. Кояшлы бер көндә мандарин җыйдым. Аны анда икенче төрле беләсезме ничек дип атыйлар һәм гомумән нәрсә белән чагыштыралар? Җирән алтын, ягъни оранжевое золото дип атыйлар. Мандаринлы сәяхәтем Менә ничегрәк башланды. Менә китерделәр э, безне шушындый җиргә, яңа елның э, төп символлары үсә торган җиргә. Яңа елга кадәр әле 2 э, ай вакыт бар, ләкин минем исә яңа елны якынайтырга бер мөмкинлек бар. Алып килделәр мандариннар үсә торган шундый бакчага һәм тоттырдылар беренчедән менә мондый кәрҗин, икенчедән секатор. Ягъни кул белән күрәсең, үзеп алырга ярамый, ә кирәк нәкъ менә шушындый секатор белән. Һәм әйттеләр, һәр җыелган 100 килограмм бер килограмм өчен 100 сум түлисе менә карагыз монда э, мандариннарның төрлесе бар бар менә карагыз яшел төстәге сәйме но аларның кайсысыдыр балык кайсысыдыр юк капшап карарга кирәк әгәр дә йомшак икән димәк ул балык дигән сүз менә бу мандарин ул җирәнрәк төстә ягъни яшел төстә түгел шуңа күрә әйдәгез без аны сайлыйбыз һәм кисәбез Хоп. Менә кисеп алдык. Һәм әйдәгез без аны хәзер әрчеп тә карыйбыз. Без аны шушылай тиз генә әрчибез. Менә шушылай агачтан үзеп алып, без аны кабып карыйбыз. Хәзер операторга да бирәбез. Безнең менә әлегә менә шул кадәр мандарин җыелды. Димәк, хәзер тиреләп пешеп эшкә керешәбез. Мандаринның туган ягы Һиндстан. Аннан соң аны Кытайда үстерә башлыйлар. Соңыннан ул Урта диңгез ягында, Италия, Греция, Испания һәм Төркиядә котырып үсә башлый. Абхазиягә исә чагыштырмача соң гына барып җитә. Мандаринның беренче үсентеләрен 100 ел элек кенә китереп утырталар анда. Бүген мандарин үстерү һәм сату Абхазиядә гаилә бизнесына әйләнеп, буыннан-буынга күчеп килә. Җирдә шулкадәр күп ята мандарин, менә хәзер күрсәтәм. Менә монда күрәсезме? Монда ята черегәне дә, монда ята. күрәсең ә кемдер бәлки кабып караган һәм ә, өлгермәгәнен ачыклап ә, аны ташлаган бит бөтен җирдә менә монда да мандариннар күп мин алар алар беләсеңме алма шикелле юк алмадан да күбрәк үсә бер ботакта менә пожар пожар булып хәтта янып торалар алар кызык минем ә, күргәнем бар ә, төркиядә аларның ничек үскәнен

Ә нинди хуш ис аңгып торганы турында әйтәсе дә юк. Бер агачтан, күз алдына гына китереп карагыз, 800 гә кадәр мандарин җыеп алырга мөмкин икән. Абхазиядә мандаринның сигез сортын үстерәләр, безгә исә берсе генә барып җитә, уншио дигәне. Абхазия мандариннары башка чит илләрдән кайткан җимештән беләсезме нәрсәсе белән аерыла? Абхазиянекен балавыз, ягъни воск белән эшкәртмиләр. Шуңа күрә кайбер алдарлар Кытай, Испания, Марокко яки Төркиядән кайткан мандаринны Абхазиянеке дип сата икән. Чөнки күршеләрдән китерелгән җимешкә ышаныч, димәк, аның авторитеты да зуррак. Сезгә ничектер, ә миңа, елның кайсы фасылы булса да, кыш булсынмы ул, җәй булсынмы, Менә шулай мандаринны рәхәтләнеп кабыгыннан чистарткач һәм борынга мандарин исе килеп бәрелгәч, әлбәттә, бу беренче чиратта яңа ел белән ассоциацияләнә. Башка бер генә ризык та анда ассоциацияләр уятмый. Нәкъ менә шушы балы мандарин сыман. Һәм менә мин өзеп алдым. Бик кечкенә булса да. Кечкенә дә төш кенә, ягъни тәмле булсын өчен мандарин зур булырга тиеш дигән сүз түгел. Хәтта менә шушындый кечкенә генә вак кына мандарин да бер вакытта баллы да һәм шул вакытта бераз әчкелтем дә булырга мөмкин. Шуңа күрә сезнең сәламәтлек хакына. Абхазия мандариннары октябрьнең икенче яртысында өлгерә. Ноябрь башында уңыш җыюның иң кызган чоры. Дөрес булса, мандарин җыюга җирле халыкны җәлеп итмиләр, интернет аркылы хәбәр биреп, читтән эшчеләрне китертәләр. Россиянең төрле регионнарыннан, шул исәптән Донецки белән Луганскидан, Таҗикстаннан да килеп мандарин җыючылар шактый икән. Бу җимешне сортларга аералар икән, тавык йомыркалары сыман, әйтик, ягъни. Иң эре мандариннар беренче сортлы була. Аларның диаметры ким дигәндә җиде сантиметр булырга тиеш. Диаметры алты сантиметр булган мандариннар, икенче сортлы. 5 сантиметрдагысы өченче сортлы. Бөтенләй дә вак мандариннар белән маташып та тормыйлар икән, юк итәләр. Шулай итеп, Абхазиядә мандаринның бер килосы уртача 22-25 сум тора икән. Безгә килеп җиткәнче, бәя бермә-бер арта шул. Ага. Несъедобные пока. Ахыр чиктә безнең э, кило ярым килеп чыкты э, мандарин һәм э, сорадым ничегрәк сайларга иде соң өлгергән яисә өлгермәгән мандаринны кавып карарга диделәр. Ягъни яшел төстәге мандариннар да алар тәмле булырга мөмкин диделәр. Һәм әгәр дә яшелен өзеп алгансың икән, ул барыбер кайткач каядыр берничә Көн тотсаң, өзгәннән соң да ул әле караңгы җирдә өлгереп җитәргә мөмкин. Шуңа күрә менә бу лайфхакны да сез истә тота торган булыгыз. Соңыннан гына белдем, мандаринны кул белән өзәргә ярамый. Кулга секатор алып, мандаринны койрыгы белән бергә кисеп алырга кирәк икән. Чөнки кул белән өзгән очракта, койрыгы агачта кала. Ә койрыксыз мандарин бик тиз бозыла, хәтта бер-ике тәүлектән ул инде бөтенләй яраксызга әйләнергә мөмкин. Менә шундый хәлләр, сау булып торыгыз!